Mikairi Gabriere na Mikairi Gabriere Gabriere na Mikairi Gabriere mamuka sei kuvaranda vara muri sei varandakadzi vangu uyai pano nhasi china ndoda kuti tipinzane china china nhasi uyai teganai video chingopresa share nhasi nhasi zvangu zvakatokwidza tinoda kupinda chinonzi chithursday chemunhu rume tega chero murume wako nhasi muunze pa nhasi ndakaipirwa chaye nhasi ndiri fully charged tega naikokoko utaure kuti zvanzi nhasi ndiri fully charged dai chero varume venyu just take ongoti hani ngatimboterera ichina chanhasi chamaititi haya nhasi ndakatoipirwa seiko chakwana fortunate agnes nyasha mari vava seiko gabriere gabriere ndamikairi gabriere

mufaro kwamuri areruya vanotenda nhasi ndauya ndakazvimiririra tode kuzviti dyo pasi pano nha ini ndaneta nemameseji nemakandazoneta saka ndati nhasi da kuti tichiite chiri chilive tikuda kumbotaurirana nyu tinonzi experience is the best teacher ini am too experienced pazvinhu zvese izvi ka nekuti kunonoka unenge wadzidza zvakarambwa kani moziya ndakasiwa nemurume uya wemusoro banga but mukusiwa imomo ndakadzidza zvakawanda zvekuti ndaigara ndichingoti murume mumwe wandichabata aiwa mamisteki esaya ka achawanikwa asingawanike because unodzidza from your mistakes hanzi the very best teacher is the one who experienced saka ndida kukutaurirai mangwanana nhasi kuda anonditi hanzi ko imimi ko imimi aa inini ndiri experienced takabva neko kumhunga hakuna ipwa hamuna zvamunotitaurira ani muri kuona nekuti takabvako tinoziva matricks ese chitsotsi chese chemumarriage chitsotsi chese tinochiziva tisu mabrigadiya yechitsotsi ani mazvona mumarriage umu tisu vakuru vacho vechitsotsi kuvharana nekuvharana kuvhundutsirana nekuvhundutsirana mumarriage ndoda kuita couples meeting yandiri kuda kuti muuye muuye nevarume venyu couples meeting iyoyo kunenge kusingadanwa anonzwa munondiziva kaini maititi fo babatiti handizi ndoda kuita couples meeting tichakudzai madates because mumachechi umu hazvisi kunyatsotaurwa zvinongonzi enai munoverenga chapter two amai mwana munogona kufa muchingoverenga chapter two ka imba ichiparara zvimwe hazvidi chapter two mufaro kwamuri mufaro kwamuri zvimwe zviri kuda action nekuti chapter two inongotaura kuti vavengi vangu kuti vararame vaone kubudirira kwangu zvo hausi kubudirira uri mumba mbuya vakati bwe uchiverenga chapter two mimwe yaizi yekunyengetera uchishimanda mimwe ndeyekuti akuda action unoshimandawo uchita action uchishimanda uchita action kuti unguti mandra kabosi mandra kabosi baba vaneta vakamirira zvinhu unotichi mandra kabosi ye haugoni kukwira pamusoro uite zvinhu baba vakamirira vari kuda tangaza mumachechi umu ndo mumwe mamakunyebera unzi ukadai hazviite he staira iyi haiite ndeyasatani satani ane mastaira ivo mwariwo vakasika bonde satani anoita mastaira anowanepiwo zvake uye akadzingwa kudenga imi musaparadze chokwadi mudzimba umu taneta nemadiv wemasingusi handichada zvevanhu kuti varambe vauye kuno kudivorce community yedu ndeyedu garai mudzimba idzodzo ndimi makadai garai mumomo hatisi kukudai hani mazvona toda kuti tidzidzisane totanga kuvakadzi vakadzi you take women, your husbands for granted sanike vakadzi vagarisa mamarriage kana wagarisa marriage usaine buda moutore utusiye vamwe vapindi handitika ndezvekupanana mikana vakadzi akagarisa so mumarriage andi muri kuona zvandakapfeka izvi anovata akadaro nemazipuring socks nemazisocks handa kuti ndaane 10 years anniversary iwe gara pasi 10 years anniversary yekudini kweyo tiuine kuti unogona kurambwa watoone 30 years anniversary unozviziva sei uchifunga kuti wagara iwe wagara permanent marriage is not a permanent thing mani munofanira kuzviziva imo kana ukasaibata mushe so unoenda so waane murume sekuru vane 50 years varume vanoda stonyeni nyange achembera munomuona achisesekedza kuda kupinda so muzvinhu iwe uchizviti wamukadzi mukuru hanzi nai baba imamunyari nai baba imamunyari baba vanonyara chii izvozvi zvakwavira unofunga ti kukura kwemurume zvinoreva kuti haachadi zvinhu ipai varume zvinhu muchipfeka zviri sex unofunga ti murume angatadze kuenda kuhure mahure ndiyo ane yese manje hure chero kuseni chero na5 kuti rigare nemurume wako motinyaudza mani baba vekwangu vakaenda nehure baba vekwangu vakaenda nehure vangatadze here kuenda nehure of course varume havana mugoni ka varume havana mugoni chero wakanaka vanogona ngokusiya chero wakabatana vanogona kukusiya but iwewo chimboitawo zvimwe zvekuti angokusiya asina reason ungoitiwo murume asina kukwana kuti kuti murume anokunyorera bhuku machapters emarong zako he unopinda mubhedha he wakasunga dhuku reorange ri honai honai zambia girini muri mubedroom baba varimo uchingoita kunge zvinonzi uri muroora iwe i atai varoora vachangopinda musha iwe hauchi kupinda mumusha handitika ita zvinofadza baba mahura anopfeka mamwe manaiti ekuti kana iwe wega naiti rinenge rine spider mazamu ese aya akadonha akamiswa nezvimaspider akamiswa kudai achivaima akazora krimu iwe une magaro akacheneruka kunge tsenza dzedzeya dzisina kuibva akacheneruka murume wacho anoona zviri unpleasant unoti ino inomira sei eh? inomira sei kana murume achiona zvakadaro eh? faro kwamuri muri faro kwamuri nhasi da tongodaira hameni satana boy kani hapana kana mweya wetsvina pane zvandiri kutaura ndini maifundisi vacho inini vanoda kuti vana vagare mudzimba ndini maruka kudai kuita kunge snow white Mahure anopenya agoglowa agoglowa mahure achipenya hazvinei nekuti anzi une tanhaza kana kuti hauna tanhaza iwe murume wako kana akakuda usina shure chivaka shureka haangazombokusiye nhasi nenyaya yegaro remumwe munhu risina basa muri kunzwa musade kuchema muti anzi ndasirwa garo kana ndasirwa chi akambokutora sei paakakutora wanga une garo dzidza kugara uchita kuti murume akufunge handiti upfiko uzviri sexi dhuku irori tasai mone nekushata kwandakaita ndoti dhuku pamusoro munofunga kuti murume kana kisi inobuda ipapo uchivata nedhuku nemasocks ndoda kana watsamwa kana watsamwa mukadzi anobva ati nejuice necushion saka unofunga kuti hakuna vamwe vakadzi vanotora unosuura kuvata wakatsamwa wakafongorera munhu wakaisa piro pakati unoisa piro pakati yechi ipiro yei yaunoisira munhu iwe mukore uno munosiwa mai mwana makatemba munhu ndiwe kupfeko zviri sexy kana baba varipo varume ava vazhinji vakazingaira ndeve kutorakidza kuti pane zvandiri kutodawo muri kuona zvandakapfeka izvi muri kuona muri kunyatsondiona here baba kana varipo baba kana vari padheni uchingofamba fambawo so mumba zvise uchingofamba uchingofamba famba so hmm? baba varipo uchiti ndiri kutsvaga mambono here pane zvandiri kushaya pasi pembhedha uchifamba uchinekaira so eh? chero wanetsana naye uchida kuedza kumutanga murume handiziwazvona uchiteera imomo mubedroom imomo unoita two days makaisirana mukuromo mino mukore uno munosiwa handiti munosiwa handi muri kuona nandi kuti apa uchifamba famba uchi ndiri kutsvagawo nai baba mambono here eh, bhutsu imwe bhutsu hapana bhutsu yauri kutsvaga urikuda kufadza baba anditika fadza baba kuti ungopfeka machira kutange unopenga here unogara wakamonera machira uri kufinarawo musoro unenge wakaita kunge hame uri kunhamo he manheru aya makarara nababa zipiro pakati nekuti wakatsamwira kuti hanzi hehe iwe mazano mahure hatsamwiri ukatoziva kuti e, ndiani munhu anonzi cynthia ukamuziva iwe ugugula hure rake oona kuti rakamira sei uona uti upgrade andikuona tiri pamakwikwi varume anzi vavashoma vakutange drought saka ukada kuonerwa unomutorerwa anditi ka unomutorerwa wakatemba anditi ka iyo usauye pano chitudza kuti vanhu havana basa nemarriage get away tikuda kutaura vana basa naro iyo kana usina basa ibva pano ndokushura makusena ano izvezvi ndazovaka dzimba ina ndakuya kuzoputsa dzimba dzevanhu brat shit muri kunzana ndikutaura unotorerwa murume nehure iwe uchadza kungoitawo hure racho asingandiani asingagone kuita hure kutombo nemurume wako akagara uchimuitirawo mastondido ukati dangerous eh? pamuzilika tirinindi baba vane vachingogutsira unozonzwa murume kuti andinozviona uchinekaira nguva baba kana varipo baba kana vari kubasa imi mafoni avo vanoisa mapaswed ayayaka mapaswed anoiswa ayaya murume wese anoisa paswed pafoni ihure zvinhu zvinongozikanwa izvozvo hazvidi kubvunza vanhu vava vane masikiri avo avanoita itozviziva patichiregedza kustresa neizvozvo panguva yebasa ari kulunch kwekuya mutumire eh? uchimupa live video iyoyo kuikwidza nemahure because iwo kana uchimirira kuti anzi achadzoka kumba manheru pane vanei vatomugutsa kudhara masikati time iya kana yela unere video ko hello baby i miss you baby i miss you so much baby i can't wait for you to come back home uchimutaurira andokona zvino kana wakangoti rabuda zibaba riya makuseni iwe zizizi kunge usiko augoni kuisa text message get to work eh, zvakanaka maswera seiko munhingirikini muri kusei kubasa kuri sei listen i miss you intaiza murume anonozvona utadza kumutextira uchimutumira usamutumire zvako manudzi because varume wacho futi havana kukwana kana marambana vanosheya manudzi aya unogona kungotumira kana hafu apa fesi isipo kana ukazofumurwa unongoti nandizirini andivizii baba vanopenga omutumirawo mazamu wo uchima inoita zviri sex uchi ah, uchisexira imi kunze kune mahuri maprofessional bichi kunze uku satonge musingazvizive ipapo amazvona uchitumira uchitumira matiktok aya ariko aya mavhidhiyo ayaewo evanhu variko mazuva ano vasina kukwana otumirawo andi wazvona I miss you, baby. I can't wait. Yesterday was fire. You were on fire. Wawadye iku. Chero pasina charge. Chero wanga usinganakiri. Unongonyebera munhu kuti marriage ienderere mberi. Andiwazvona. pepepepe wandiparadza wandiparadza kwete kuti kana marara muchiitwa stonyini unomuka wakati kadhashi kunge zvinonzi waitwa zvimwe zvinhu abo unomuka uchitsvaira stonyeni inotopa simba unofanira kutomuka uchito une pawa kana ukapiwa stonyeni chefu checho unomuka uchita kuti zadzizachi une mufaro nekuti stonyeni ka ine macarbohydrates munoanotara ine balanced diet stonyeni hanzi kuzviona stonyeni ukaona uchiti hanzi ndafa ndapara nestonyeni une usimbe stonyeni ndati umuke kuseni utogeza ute ini mukana muda kuziva nezvangu ka ndikarara ndapiwa very loud volume inenge iri bho zvekuti ndie ndichingunzwa kukomborerwa kuudza vanhu mari muakaunti ndanyatsopiwa zitonyeni oh ndomugaka zvakatokwidza handi mashona unosexira baba unguti unge benzi saka muchitorwa rume wacho ivava ini ndakambota panguva ino sanda kuziva kuti the, the, the, the best teacher is an experience one handiti ah iwo murume varume imimiwo ndikutaura kwaise musando ka musandiudzire zvekutaura yeprogramu yangu inoyi musave netuma counseling twenyu kana ndawo counsela indayo peji renyu ndini ndiri kutaura ndiri kuziva zvandiri kutaura get away inda ikoko uchinorambwa uchamama nekurambwa nekuti unoda kuita full of i know ndini ndiri kutaura ndichasvikako kuvarume ndichiri kuvakadzi musandiudzira zvekutaura handi muri kunzwa imimiwo varume munosati zingairire mudzimba umu handi ka dzimwe nguva pepe patie tichiti tiri kurwara ka hatisi kurwara mufunge ndee ndichitodawo sitonyeni vamwe vakadzi vanonyara ndozviziva kuti vamwe vakadzi vanonyara kuti shaa nhasi ndiri kunzwiwo kuda kuskebedwa saka munoona matricks avanoita aya ndikutaurirei ndoziva nekuti ndini mumwe wacho aimbozviita anenge achingonyeberera kungo kuguma makarara agodai gumbo unomona achidai eh, achidai achitarisa uku mona achinjazve mona achingoshungurudzika mona kuti eh, eh. usati pane zviri kudiwa bata munhu paza munhu andiri kuona chii bebi mm. chii bebi chii ukangoba chikunyipira kuti ah, ndiri kunzwa flu hapana flu bata munhu uzhake munhu zhaka munhu uone kuti after that anokombrena hani mukuona kuti kungoita zvimwe zvinhu zvokuti unocho simurume harisi kuona kuti ndiri kuda usikebedwa andiri kuzviona mm. munhu unoitawo zvinhu zvekutiwo imi mingwara ishandisai common sense muri varume pakuti chiiko hamusingazivi common sense pano mavakadzi vasingagona kufa uko vasina mbopinda ogazim imi muchingodai so kunge machongwe unochongwera mukadzi mukuru ane gomba iroro rakakura kunge bhoho repamba pangu une uchimuchongwera kudini ipai vanhu zvinhu zvavo uchitangawo mbijana mbijana uchipinda uchibvunzawo bhebhi how are you feeling uchibvunzawo bhebhi uchikisa bhebhi kwete kuti zimuromo rako munzeve umu unochisa zimuromo rako munzeve yangu uchindiiriteta mazimate iwayo ndiani akakutarai zvemazimuromo munzeve itai romantic maromantic places aya uchibatawo so uchibatawo wamai anditika uchidzika navo nekukwidza navo kuti ungopinda unge zvinonzi uri kupinda mukombi uno uri kupinda mukombi kungoti pindikiti nekuti iwewo zvako zvaita iwe unoda kuti undibate uchindinyengeterera uchindibata anditika uchindi kuti kungotanga kungopinda unopinda uri pakati pehope une uchipinda mukombi ogoni ukundisimudzira so uchindisimudzira ndichinzwa unoziva kuti unonzwa wega ukamboona mukadzi akaenza kubatwa anogona kuto kujambira zvino kana iwe uchingopinda kunge uri kupinda munazareta uri kuti chii naye he murume anogona chii chii inda inda akudii chii mai mwana problem dzimwe nguva ndoda ngoiswawo pazvipfuwa zvipfuwa zvacho hazvichararike kuirira nehana kutya kubatwa chihure chipfuva chii uchararisa mukadzi pachipfuva ichocho chiri kuita kunge grinda kunge generator haakwanai mhani imi varume imi tipeiwo attentions manguva hatidi mari mari dzenyu dzimanguva hatidzidi mari mari haipindi mukati menhingi anowasvona dzimwe nguva hatisi kuda mari musangofunga kuti ichingoda mari zviri kundinetsa huh? kana ingati ndine zvikunetsa wondiverengera bhandiro ndo chii ichocho ndikuda kuti undionewo uchindisoftaso bebi uri sei zviri kuita sei bebi zviri kudei nei bebi bebi chimusoro oubatawo so outi handinoona simairi ndinozhinya chero murima ude kuti imwe amapiritsi unopenga stereki iwe murume iwe ah. batei vakadzi kana muchiinda kubasa sei mavapa zvinhu makuseni inonzi morning glory glorious morning ya yeah. 4 a m baza munhu am motiti zvi2 hours handiti zvitu hours makarara wozomuka uchinogeza kuti kungoita one round unofunga kuti isusu vakadzi vakaita sesu tingaite zvema one round kuti ange relay haugoni kutorawo nguva first round tinozviziva hedu kuti rinongunetsa munotandamutane futi kudi kuita kwacho ani mazvona but chimukowoka pakati peusiku urove zvunhu vakadzi vacho ndosaka vachizohura hamusi kurova vanhu zvinhu imimi muri kuzviparadzira dzimba dzenyu pakati peusiku muka uchaye zvunhu une uchineta chii stress yenyika ndoyauda kupedzera pamubhedha usapenge iwe andikamazvona pakati womuka kwakuedza ndipo umone glorious yangu andiwazvona vakadzi vese vane nyere kunze kunyere vakazara nenyere vakadzi ero tinovaona mumagroups umu munhu ane murume wakasi anouya kuzotaura kuti ndine nyere pagroup amoti anenge ada kuti timuite sei ndati ndivitaure nhasi ndikuita couples meeting very soon watch out yandinenge ndiriko iwe nemukadzi wako makagarisanawo tichada kuti tione muchitiudza madambudziko kuti inini wangu murume ka amaititika anonetsa hadi hmm. vamwe vakati ndimunoramba kwanzi dogstaira unoramba uchasiyiwa nemweya mutsvene wako iwoyo waunonyebegwa namai mfundisi kuchechi kwako kuti mweya wetsvina mweya wetsvina wechii mwari ndiye akasika chinhu chiya akasika buri riya anotobvisa kuti vanhu ngavadiscover madiscoveries esex mwari anotozviziva hazvina mwoyo china zvandiri kutaura izvi dai mwari anga asingati kuti vanhu vaite zvavanoita angadai asina kusika akangopaita flat akangorarama handitika but akaona kuti zvakanaka kuti vanhu vapanane huchi nemukaka stick ichipinda muburi musada kuti nyebera tanzi mwoyo tsvina vanhu vanonyebera holi husina basa ivo maimfundisi vanenge vachikunyebera kumba kwavo vari kuenda vachinozhakwa vachirohwa zitonyeni votanzi ii mweya wetsvina hauzi mweya wetsvina izvozvo handiti mwari anotozvikurudzira handiti mm. mm. kuti zvinhu ndoda zvinhu iwe haudi zvinhu here unonitaura zvekuda zvinhu iwewo akuudza kuti handisati ndambozvipiwa ndiyani indozvitaura because nditonono awangu anondipa sataurise kunge unayo izvo zvemubhurugwa zero uchiuya uzotaura zina basa muno inde anogadzirisa mubhurugwa ubve pano futsek muri kunova ndikutaura vakadzi vane nyere unotoona kana kutaura kwake kuti inyere yamai ava vasi kupiwa zvinhu handiri kuona nyere dzega dzega ukaona mukadzi achingopera inyere ukamupaza zvakafanana chero muargument chaimo tiuno chero muargument ka argument ka chaiyo chaiyo mumba meme achisvetuka svetuka ka ozotiona kuti ukangomubata kumuita yaye kwajohnson adhigu pasi worova izvinhu unomunzwa akungotaura zina basa andimukona vamwe vakadzi they don't know how to react when they want sex andimuri kona mm. vamwe vakadzi they don't know how to react when they eh. anongorora tanga ngopengerega gosha kuti nyaya yacho ndei izvo munhu arongoda nyere bata munhu urove masitondido handi kuzvona kubasa uko vakadzi muri pamataiti mahuri akawandisa mafoni mavarume venyu iwe uchingomirira kuiya kwake manheru inongozi manheru no expression no what hure rinodya murume so kudya chimuti cheche richiisa muyogati richiita kunge rinonzi mwana mudiki aropiwa sevevhita rinei chiziva target kana mari ipapo pairegedze kubuda iwe mari yacho inobuda sei uchingoti manheru mba muchisina grosari mumba umu zvinhu zvaoma ko unenge uchifinya machiko huh?

mumba make unoda kuita kunge special miti uri special miti yekupi handinoona ndosaka vakadzi vacho ivo vakawandisa vakadzi anokuzvona ini ndakabuda mairi ndinoiziva saka pari chamunondiudza zvekunzi hanzi hei mai titi makazodii kudii baba titi no ndaikanganisa inini but ndakazodzidza but it was too late and i don't regret because zvino zvinhu ndakwanisa kudzidzisa vamwe zvese zvekupengereka izvi tozviziva takazvirarama ndikona zvekunyebera suicide uchinyebera kunge wamwa mapiritsi iwe wamwa maparasetimo hapana zvamunotiudza tisu mabrigadier chief general commander one ani mukuzviona ndosaka ndakukuudzai kuti nemiwo musaitawo zvandakaitawo time yachoyo izvozvi ndine chimunhu changu ndikakutarai chimunhu cho hachichade kubuda ndakati buda muno mauaunao haubhadhare mabills get out because chimunhu ichi chakutopenga ndinozviona chechako unopengesa munhu kuti wange wadyisa munhu dzimwe nguva udyise munhu chingomborakidza kuti iwe ndiri mukadzi chaiye andinozviona kuti kuti murume anoti ah, mana ndakuenda kumba kuya kwe boring wife don't be a boring wife be an a wife an experience wachiitira munhu wake zvinhu munhu wako hauna mbomukwa wakakumbirirwa here munhu wacho wakakumbirirwa hanti wakaindako masofa ariko tesa namaititi mari tinadzo idzi but chakashotisa ndiyoyi handi masvona saka kana maenda ikoko moda kuidadira kana masiwa moda uchema murume akandisiya andadza kusaisa uchita wiki usina urohwa stonyeni wakamboona kupi shura varume chaivo cho ndiani murume anoita wiki achingofongorerwa wiki wakatsamwa ah, nopenga iwe wiki kana wakatsamwa murume une zvakutsamwisa mutaimira abva kubasa adzoka onyasomuti agara pasi kuita zvemufirimu uti gadha wamuti gadha mubvarure rakidza hasha ka ine wei yekuti hakukanganwi bvarura bhurugwa iroro wari bvaruraka umubate zvekuti iye nosha kuti iye anenge akungoti amai nhasi vanondirova kana kuti wajaira kazvenoizwe ngemaititi omugarira kudai pacheya kuti squibi muri kutaura ndikutaura oti chii chauri kushaya iwe uri kunzwa uchishandira munhu sei uchita zvaunoita iwe uri kushayai pandiri iwe nhasi topedzerana ombo ombo tendera ombo uri kunzwa omuti anonzi ah, kristini dia ani ah, ombotenderera adairika anengoti nokuita sei baba imi hamunzwi sei baba imi hamudzidze chii chauri kushaya pandiri upinde so he ochukuche chukuche cho ondati chii chamuri kushaya pandiri uti chukuchukuchuku dai ondati chii cha usiri kuwana kana zvanetsi uvoti kidzi kuseri kudai woita yekugarira so oti ndiri kutadzei in baba tira ti he he he uchivava uri kunzwa uchishandira munhu uone kuti baba ivevo mangwana vanoenda kana kubasa kushandira munhu chaiye nestonyeni ndoyega inobraiba vese anaana samsoni va vakavharwa nestonyeni vakatengesa nhingi vakatendesa vakatengesa madhiri samsoni wakangopiwa stonyeni kudai wakatengesa madreds muri kunzwa samsoni handi kuzviona akageresa madreds so geru geru geru nekuti angasanga nejoki majoki mchocho mabichocho akatengesa musangano wasamson nestonyeni stonyeni is very powerful there is power in stonyeni vese vamwe vanhu vari kumaminitsa nechichi nevamwe vanhu vanodyiwa mari nemahure inyaya yesitonyeni yavasingawane kumba but anenge achitori nemukadzi zimukadzi racho richingoti bwezheya pamwe rine zimuviri rinenge karoti mazizamu aya anosvika pasi pemakumba harigezi magaro akapamheno kuti urinizvo zvimbofamba se richingo ndiri mukadzi wavo waonorebho amai mwana munosioma onorebho vachizadza nyika nevana muchitedza kuita zvunhu uri mukadzi waonerebo zvebasa re hure rine basa naonerebo rinomutora kuti aona from onerebo to small label onerebo unovanzwa vachichema varume vematumbu vaya vanochemidzwa netuvana kunze u zvomurume achibowa ndakamboenda mune imwe hotera yandandabhukwa munext ndakambovata ndakambovata nhaimi baba ivavo ndakazoti nhai jesu ndakazokumbira vemaroom service kuti ndinyararidzewo varuko ndafa nenyerei nandina munhu munomo baba vacho chido ndakazoona kuseni kwavira kuona kachido kacho vasikanaka ndikati ava baba vane mhuri kumba chichi chichi chichi kakati whats my name whats my name chichi chichi chichilo chichichi tikati hokore baba vapazwa nachichi imi muri kumba ikoko nemaziva anomi kunguti dzekuti vana everyday inbedroom amugoni umbaitawo privacy nababa e dokasi uya dedi vauya koiwouwa umbovaona here dedi wambovaona dedi vacho unoda kuti varume vanokara vanoda zvinhu vanoda sitonyeni ukangomupedzera sitonyeni nekumuremekedzawo nekumiisa panzvimbo pane vamwewo varume pane vamwe vakadzi vanoda kutonga ura kuti ndindotonga hautongi tinoti even varume chaivo vakanyarara chaivo chaivo kunze ukazomuona achitaurisa unochati ndo baba wekwangu here because mumba ka iwe unotokwatisa munhu hanti mimi kudzimba kwenyu ko munotokwatisa munhu akabuda kunze ndipo muno muchiti he dynamos oh eh, manchester manchester inonzi chiyeye bhora manchester liverpool unoshaa kuti ndo baba vekwangu here umba vakapinda vanoti zii vanotoedza kupinda sei vachiti ziva vari muchikurubi handi uri muchikurubi oh vanenge vachiti say my name baby kachidokoko kakapingudza kusvika ndati nhai jesu kakati whats my name i say whats my name say my name baba ve he chichilo he chichini he chichini ah, ah, mudhara wachemedzwa imi musingagezi izvozvi ndakati huyai ku 16 november kwana mai maponga kwatei tiri uku tichipa maswits ekuomesa vamwe venyu zvinhu zvenyu zvakashama kudai kunge garo kushama kudai sokuita bhoo murume anopinda muri kuona chinhu ichi ichi chinhu ichi vamwe venyu izvezvi ndichitaura nemi muri kuona ichi chinopinda kuzasi kwenyu hamudi kukudzora hamudi kukugeza ichi chinopinda chichimhanya kuzasi augoni kuitawo maskiribidi anoitwa nevamwe vakadzi bhazi kuti twavamu richipinda muchinhu chakaita kunge bhowo kungechi amugoni kudzora zvinhu zvenyu zvine vhutirire ipapo zvichirire zvichirire kuita kunge zvinonzi inew song inoda kureleaswa naningi uyo anonzi anoyu anongoreleasa no Qobo, qobo, qobo, clap, clap, qobo, qobo, clap, clap, qobi, qobo, qobo, clap. Ah, kuzotanga kuitisa inenge ya qobo, qobo, qobo, clap, clap, ah, get away man, imi vakadzi. Get away man. Uyai musi wa 16 vanenge variko ndakati ndini handina ino handina mukadzi wandinoyoshoropoza chero hure neuzvandodza kwariri chero chii chero whatever muri kunzwa huyai mudzidziswe kugeza tinozviziva kuti munogeza but kugeza kwenyu kumwe kwacho ndekwekunyebera kungodira mvura huyai musi wa 16 te tiri kuona namai maponga amai gwatidzi vanenge variko vachitirova neshoko ukuwo mai mai maponga nemaswitsi avo ekudzidzisa muviri ukuwo ava vemo hapwa dzavo vachidzidzisa vanhu zvehapwa ukuwo kune vachadzidzisa zvestonyeni anemozvona vamwe venyu stonyeni dzenyu dzakasviba kunge gehena iwe wakatsvuka uta yelobon iblack stonyeni inoita kunge kachikwambo murume akabvisa bhurukwa hausiriwe iwe uri muviri mumwe chete unoita situnyini yakatsvoba kudaro wokuti ukavhura pakati unoti ndakupinda mubako gehena resitonyeni rakasviba wakatsvuka kosei ge sitonyeni yako ichisviba kudaro manhamba 11 anoita kunge asina kuainwa akati brigiji aiwa vasikana no mm, mm, mm, mm, mm. itai mushe vasikana nhasi ndinemi ivo varume vacho gezaiwo futi munonhuhwa futi imi varume imi hapwa dzenyu dzingadzigeswe imi varume imi muchiisa maroloni maroloni akachipa ariko kuti ungonhuwa unongobva kumaini kwako uyoda kupinda musitone nyangu usina kugeza unopenga here zviro zvenyu izvozvi zvinonhuwa zvekuti nekuti mune mambobva kunohura kugezai kana mabva kumahure mugeze zvinhu zvenyu zvinonhuwa ubaba hwacho hunonhuwa gezai mutitiro masmats kana makuda kuvata nesu mugeze mupinde mubathroom varume kwete kunhuwa hapwaiti unonhuwa apwa munhu wemurume kuti ange zvinonzi chii kana varume vemakombi mwana kondakta gezai musangosimudze maziwoko enyu muchiti anzi ngatibatanidzei two dollars geza uise nivia handika tine mhino isi uda kuti uraya nemunhu uina handidi zvekunyengwa nemurume anonhuwa mukano uchishama ziganwa richibuda suweji Nutange kumukanwa mako munogadzirwa masuweji. Ndiyo pipe yemasuweji mukanwa mako. Haugone kukwesha mazino. Maminti ariko. Kauzati baba wako kwanonhuwa. Tenga maminti. Oisa paside nemubhedha. Haa daddy munoziva tinomuka pakati peusiku tichidini. Idyai maminti. Kuti kuda kuuraya mumwe nemunhuwi. Munonhuwa imi vamwe varume vari panapa. pukutai hapwa idzi kugeza kana wabva mukushanda ukushanda zvire kuti wafa handiti ka wabva kubasa mai mwana mvura yogeza yotoiswa two minutes ongoti kapa kapa kapa mogezawo zvinhu zvenyu izvo muchizvigeza muchizvidzikisa nokuidza muchigeza nemvura umunhu wopukuta pukuta wouya uri wasitonyeri kuri ngopinda uchida kupinda unopinda kuita ngo uruda kupinda pai uchinhuhwa mukanwa muchinhuhwa hauzivi colgate imi makondakta mwempisimudza uku makaisa ziruoko rwonyuko apa vanhu vakagara vakaita fofo munhu anogona kutya kukuudza bhozi makondakta you are rough for nothing but gezai hapwa musada kuti kwatisa mumakombi uku gezai hapwa muise hapwa nivia mukundinzwa zvandiri kutaura kuti ude kukwatisa munhu heye wanditi ndinonhuwa but uri kunhuwa ka wanditi ndinonhuwa but hausi kunhuwa here saka ndofira izvozvo tino kuti mweya unogona kure kana idzo mbeu dzaana baba idzo zikunhuwa munhu wese ngaageze kana achivata kana muchivatana nevanhu venyu makapoza vatai muchiziva kuti muri vanhu pautu hwenyu no one special vanhu ngavaende kubathroom mazuva no kuri kupisa sonye necho haisi kumbonakidzai sonye necho yakatodhakwa because kuri kupisa but kana mafunga kuita gezai kana kuinda mushawa pambeda pasiri kupa panoitirwa pega stonye nindai mushawa imo movhurisa mvura muchirova nazvinhu tokuda kungomesera mwana wemwe munhu mwana anotsikirirwa dikita kudai kuti ange jerusarema rekwamujiti uchidikitisa mwana wevanhu achinhuwirwa angagokuudza sei achitya kurohwa kusheva unoita sango rekuti tinototsvaga mhembwe tikaiwana uda kurukwa madredzeri kuzasi bound to shave nemuhapwa tese tinobuda vhudzi hapana zvakambonzi varume havashevhe tsvina inoenda pepe maita bonde unoiona ichizara pamazivhudzi enyu iwayo plus vhudzi rinocheka munochekana chamuri kuchekanira nachimupesera makusa souti kuzasi souti yakambonzi ndeyekuzasi kana ndeyekubikisa bvisai mazivhudzi amunoisayo nge zvinonzi muri kuchengeta zvimwe zvinhu

makusenacho iwayo mukanwa munomuka muchinhuwe uri kuti ha uda kundikisa nyange zvichinzi hanzi in better in wes ndo wes yacho yekundifemera matuzvi iwaya mukanwa mangu mukai mukwashe mazino kweshai mazino kwesha mazino chino kuti azango kwesha mazino panguva yo makuseni seni tonhuwirwa inini unotadza kungokwesha mazino kuseni mazino anombotora kana vamine senzenzenze wakwesha mazino ako wapedza murandarume ochuchu kuti ungu apa kuti vana vamwana vanonowa mukanwa jesu kristu mwana wamwari wekuti ah, unoita kunge zvinonzi chi munhuwi chaiwe kuti unogona kutozorwara ukafa kweshai mazino makusena ino manhera wanga mungochi kwesha mazino but kana wadzoka kubva kubasa brush your tooth brush your tooth murandakadzi murandakadzi uya netooth brush yangu nekape yemvura mm. obrasha tooth apo kuda kuzokisa ende mamwe makisa enyu akadhakwa yadzidzai kukisa mhani unokisa uchishama kunge mvuwi ah, uda kundimedza here uri john akamedzwa neho uri kukisa ukisa uzvi nekamwe ka kisingto kastayira aa undikisa uchida unge uda undidya muromo wese vamwe vamwe vanopinda fesi yese yemuromo wemunhu ikisi yekupi iyoyo yaune uchiita une uchikisa chii utadza kuti aromantic pakadaro mabenteni manje ndo vamwe vane yes mabenteni benteni anenge ane mari yake yaari kunyengerera kuchembere dzake benteni ane rudo imi benteni oh, benteni ane mama morning mama achinyengerera mari varume vanonyengerera mari chii chinokutadzisa kukwesha mazino iyi tutubrush yangu iyi ndini murandakadzi ndi tutubrush okwesha mazino kuseni ungatadze kungokwesha mazino kuseni kana uchifarira zvekisi mazino aya handitika tutubrush iyi okwesha uchikwesha tangi eh, rurimi urwu runovarwa nekuita brown muri

handiti unobvariro ngo unokisi yekupi uyu hai ndanodzidza zvemakisi uku mhani urege uda kuta itairomendik mhani utinyangadza benten ane lavhu nekuti anenge achida mari ndingatotoziva zvemabenten mangani anouya kuinbox kwangu achingoti hai mama futseka handidi zvemabenten kunhikwangu hai mama ndiri mai vako ndoziva kuti vanenge vakateya mari saka benten ukavata naye chero natiko ufanomhuka achikubvunza kuti achikuisa tumashits achi chero ungozinofuga unomona yako kudai nekuti ane zvaanonyengerera ndosaka mutoona vakadzi vanawo rinda vaita zvemabenten varume mimi masiniya aya masiniya hamuna love regai olinda atore mabenten anataita tune rudo tuvanhu tuya unomutwa uchivharwa mazitangaza hese iwayo nechichi kwani ndopaunoona vakadzi vakuburitsa mari uri kuda marii nekuti anenge abatwa bho tibateiwo bho mazino evarume kunyanya vakorume hadi kukwecha mazino anenge akaita yelo kudaitso uri kuda kukisana nemazizino iwayelo iwayo uda kukisani anoda izvozvo itai mushe imi ndapedza nemi itai mushe nhasi ndati ndikupinzei china both men and women no one is perfect me am not perfect but ndakazodzidza muri kunzwa ini ndizvozvaona chaunondiudza ende vakadzi kana muchipiwa zvinhu rega kuti apa unenge wakashata unoshama muromo uyu munonzi dzichipinda augoni kuvhara muromo wako uyu kana uchipwa zvinhu eh. murume kudosairira augoni kungomukurudzira koshai mazino imi varume imi ndapedza nemi masenior citizen haana love haana kana love masenior citizen aya nguda kudhaivhira unofunga kuti ungangopinde pakati pangu usina mbondi impressawo uri kudhaivhira unofunga kuti ini ndonzwa sei uri kudhaivhira uri kupinda muswimming pool nemi vari muwanonwa zivaiwo time yekumwa unopinda musitoni nyengeya wakadhakwa uchinhuhwa kasolaka bvadai yanga iri jemason kana whisky unomwa chachasuka chasuka bhodhoro kaikaike 50 cents kuti uye uzondinhuhidza magombe dzese kunhuhwa kutedza kana kurara nefodya unenge uchiputa fodya uchida kundivata uchida kundikisa unopenga ziya time yako yembanje dzako puta mbanje dzako kana uri kunze kana wayaumba kwesha mazino kwesha mazino uye uriwo murume ogeza nonguva uchiti furati pamashitsi angu ndosaka vamwe vakadzi vasina mashitsi ewhite ungaite mashitsi nezimurume nongorutsa rudoro gara uchikorobhera munhu marutsi ake its not nice mani unofunga kuti ndini ndisingasemi kana nyange muchato wakati for better for wes ndokuti ndini ndigare ndichipukuta tsvina dzako haakwana mhani uyu kana ndichihorera marutsi inini wakanditarisa ndiri type yekusura ndichihorera marutsi wadhakwa u ndapedza nemi nhasi ndati ndipe ndataura nemi ndiri kuita couples retreat ichange ichinakidzwa muchasipakwa couples retreat toda kuti tiungane ana baba nana mai ndichauya newangu ndine chimunhu changu mazuva ano chandisiri kuda kurakidza vanhu bhozi ndinobvutirwa vanhu vakungobvutirana but musi yo chimunhu changu chichange chiripo chikuudzei kuti ava mai ava ka handizi kuti baba vave kwavo chaivo chaivo vakavasirei but amai ava izhula uri kunzwa zhula remazhula chairo chaivo ndakadzidza mazuva ano ini ndakadzidza zvakawanda mumereji yangu chaiyo ndakadzidza saka iwe ukauda kudzidza dzidzo andika ndakutopedza ndoda kuenda kubasa ndine vaenzi vangu vari kuuya vari kubva kuamerica ndoda kutombotipimba pimba mba mangu ende vakadzi chairai mudzimba nyaya yenyu yetsvina yamunoita tsvairai mudzimba murandakadzi o oh. mumba munosviba baba vana baba wacho ivo vamune muchiti asvike mumba makasviba maka ndiyani ndiyani murume anoda tsvina kana usina musikana anokutsvaira mukautsvaire mumba kuti ndombovata omboita zvewhatsapp izvo zvimumba makasviba omboita zvemasocials tsvairai mumba kana mune varume vanouya vachienda tsvairai mumba ndokuti asazoenda anogona kutozogara kuti amai avari smart tsvairai mudzimba muri kundinzwa a ah, ndikunakidzei nini mumba mamaititi muno iwo zvindikakudwa kuti mumba mangu mumba mangu hamusati matotsvairwa mirai ndikurakidzai chete mulounge mangu mandiri izvezvi dakukuratidzai kuti ungashore mumba mamaititi muri kuona tsvairai mudzimba muri kuona fulo kupenya kudai tsvairai mudzimba kutongogara mba makafa netsvina muri kuona mba mangu ini ndinotsvaira mumba chero munhu akangouya kuti ndiri kuuya uzodropa chakati ndasvike mumba muri on point muri unzwa tarisai mumba mangu inini chero akati ndiri kuuya handisi kugara ngaangosvike muri on point angoziva kuti madhamu vekwangu vari smart muri kuona here smart smart muri kuiona mudheni mangu munomu muri kunzwa mbizi chishongo ganda revasikana manjenjenje muri kunzwa huh? security camera ndanayo ini makamera angu a ah, mumba mangu ndakatoisa nenyaya dzekubirwa tsvairei muri kuona kuti vamwe vanhu makapeti enyu ukapinda mba ungati akanuna tsvina ungati aendwa nehoshwa tsvairei mudzimba vasikana tsvairei mumba usimbe ndomwe unokusisa imwe usimbe rine rakarara kubva kuseni kana une flow tsvaira flow ipenye iyi ngairegedze kutomboita kana donwe izvezvi ndikakutaura iti mba mangu chaimo chaimo hamusati matsvairwa ndikukudzai kaini but hona uchena kwamakaita nenyaya yekuti ndinotsvaira makuseni nemanheru handidi tsvina handidi tsvina muri kuona mba mangu handidi tsvina inini maititifo baba titi ende vangu chero usina mari yekuita zvacho zvekilasi iwayo zvauinazvo izvozvo ngazvitsvairwe muri kuonamba mangu vanhu vese vanoyamba mangu muno manotora kuti ya murandakadzi wakanyanya uri kunzwa ndinotsvairamba muchipukuta ndimukona apa panitori nechinhingi chekupukuta ndinopukuta kukwe kupukuta mativi aya kupukuta vamwe wenyu hamugone kana mazi mhororo dzimazi finger prince ini pano manjenjenje ndinomuka kutsvaira kana ndisina musikana musiyo kana ndinaye ndomuka ndichiona kuti aiti hazvipi tsvairai mudzimba varume wo havadi tsvina mumba ngamuve welcoming achipinda mumba achitambirwa nehwema mama nhingirikinayayama anonhuwisisa mumba ndinopedza ndikurenovhita mba mangu munoziva kuti ndakabva kulondon ndakashipa zvinhu ndikatenga zvinhu zvinotyisa zvimwe izvi ndikutotsvaga anoweredha kana pana weredha ngaauye izvezvi muri kuona mangu mamiri ari pasa muri kuona mumba umu ari kuda kuweredherwa kuti aiswe kumadziro vanhu vachizviona vachiti yaka yaka zvino iwewe kuti uzive kuti bhurugwa chairo unoriwana mudining bhurugwa Ana Chishongo muriko here? Kona mutupo wangu ndouremekedza ini nungu ndikaita tsvina ndinonhuwirwa. Mumba mukaita dust ndinorwara ndinorunhuwirwa. Handi wazvona? Iwe Nandi haundiudze nguva yekuroorwa iwe duzvi remunhu ndinoroorwa pandinoda. Kuroorwa ndochi imi vamwe wacho makaroorwa makangoroerwa mazita muri kumamiswa mudzimba umu. Unondiudza zvekuroorwa ndiwani kweyo? Unondiudza zveku ye yeah? iwe iwe iwe iwe nandinakiso unondiudza zvekurorwa ndororerwe zvi roorwa ika imimi ini ndinongokuudzai zvekuita mukurorwa kwenyu iwe usandiudzire zvekurorwa handidika handidi wanga wati handisi kuda kurorwa kwacho ndororerwei unofunga kuti ndiri type chaswera ita murume mumba inini asi nde ndichitororwa naminister ndikuroorwe nanamboyi ka imi munongomhanyira kuda kunzi makaroorwa imi muchifa nenhamo ndodire iko kufa nenhamo inini ndine zvinhu zvangu ndine mari dzangu kai ini ndiripo pakuvaka vari mudzimba ini handinei nezvemudzimba ka ndinei nazvo nhaiwe ini ndiripo pakugadzirisa life yangu nevana vangu zvakaramba ka zvekuroorwa zvacho handiwazvona zvakarambwa zvekuroorwa saka ndakuitira kuti vanoda kugara muvagaremo eh, ini ndozvidii zvekuswera ndichitsoronetswa zvangu like inini i travel ka murume wacho anga azvikwanise zvandoita ini ndoflya kaini handichabatike kana pamba ndouya natu anga azvikwanise plus ndotoda murume kwaye handichadi varume vasina basa anamboyi kuroorerwa zita nditori mister izvozvo wakanditarisa ini ndindingatoroore kwete kuswera uchinditaura zvekuti roorwa ini ndindingatoroore munhu uh. Eh, sanditaure zvekupenga Many care about si vanoenda mumukuku but iwe ita smart iwe usada kukurudzira utsvina iwe Tracy iwe bvapo uda kukurudzira vanhu vasatsvairemba noti varume vanonyenga kumukuku ngaanyenge kumukuku asi iwe ita smart munongoda kuopoza vanhu veopposition party muripwo kwese kwese chau chau iwe uri kurwadziwa nekuti ndati vakadzi vatsvairemba iwe hautsvaire ndofunga ndiwowe mumukuku futi iwewe tsvaira mumba wakanyarara kwete kuda kuya uchindibvudza makwesheni unge zvinonzi uri officer panapa ndokublock ai noda kuya uchindiudzira zvekuti handiwe wavhura live ndiwe waisa data kuda kufurira vanhu utsvina wandisira data rekuti nditaure zvandiri kutaura iri kausingadi zvekuudziwa zvandotaura getaway ina ndikunyengerere plus handikuzivi uri kuudza vanhu kuti vaite zvemukuku vanhu vaitadza kuita smart inda uchiopoza zvakapusa I think iwe unotogara mumukuku because dai usingagari mukuku uchikurudzira vanhu kutsvaira imba naye hanzi murume anoenda kumukuku kumukuku kwacho kune basa rechi iwewe tsvaira mumba zvandiri kutaura pano inoda kuti ndingoroorwa netsuro kuswera ini ndichifanda munhu ofunga kuti dikita randobuda i neclasi yese yezvinhu zvemari zvandinazvo kuti ndingounza kamwe kamurume kamudhuguruzhi kemurume kasingagoni kana kuziva kuti kuindastry indastry inoendwa sei e eh? chekubatsirwa zvekurongedza mumba unoda kutaura kuroyiwa kwangu nenewe ko kana ndine munhu wangu kudhara ndichada kuroorwa here ini ndingori nemunhu wangu shamwari roorwa ika imimi mune desperation ndosaka uchizongoroorwa nemurume waunonhonga mutara mubridgeo brat shit unoda kuyazonditongesa ndiwaisa data indo kubloka handina basa nemafens ndogara ndakakutaurirai kana ndauya pano ndiri mumweya wandapiwa kunzi taura zvakati kuvanhu ndo zvandoita usandikanganise mweya wangu unosandikanganisire ngirozi yangu get away kana usingadi unzwa zvandiri kutaura kana ndati tsvairembe wakati haudi ndizvozvo hazvina ineni komba macho ndemangu e handemako iwewe utsvina tazveutsvina zvako isu hatiite zveutsvina hatizi vanhu vetsvina ndosaka tichibudirira because we don't do shitty things nongotora murume ngotora isu vamwe tinotanga tafunga type yekutora tora zimurume riri confused zvaro dzoi zimurume rine fo pfungwa kuda title handifire title inini ndiri ndega kudai ndiri murume ndinotogona kukunda mwarume vese vakazara kunzoko nditori murume ndomudii ndakatombopinda marriage zvakaramba usani mani kids varoro nemurume anozikora akabhara fo kuda ngonzi ndimai muchokodo mai muchokodo baba vachizikora vachiedza zuva mukore uno nekuoma kwaita zvinhu iko zvino izvi domestos yakuti 100 dollars wausikora uchiita zvemurume uita nzi hehe hehe ndida kuti wamisis get away nokubhuroka pano apa pataurwe jangi panapa hapasi pano paisiriyo nzvimbo inonyengerwa mafenzi kana muda kunyengererwa indai kune mapeji vamwe maceleb vanokuudza sori zvenyu sori mafenzi ini kana musingadi nezvangu get away furu stop handinyengerere munhu inini doro nemurume chidown syndrome chiya chekuti kubva kuseni kumbo nai baba mhendo kunoenda vamwe varume anenge asingadi kuti zangabve pano handina mbovhera ndayamba kwako kuti uya palife wauya wega dzikama uri papa kana usingadi ndiudze ndikubloke izvezvi indokubloka ndo mutemo wangu mutemo wangu unokubloka hauna basa handikuzivi saka usafunga kuti pane chandoda kwauri mari ndinozvishandira mari yangu saka usafunga kuti pane chaunondipa handi mazvona ngatitsvairei mumba varandakadzi zvanani chitaura ende pakuchuza marelationships usangobwire ukawira unodonha ukakuvara magaro esaya akasvuka relationship haisi yekungowira handiti ka study your human handiti ka ini nditori nemunhu wangu but ada kundimhanyira da kundirora ndakati rega ndimboseta kuti misheni yako yawazoda kundiroorera iwe ndeyei because vanhu mazana uchavanzwisise andinozvona study munhu wako zviiko zvaoma iwe yuvhoni zvauda kutitaurira pano zvichapfava ukabva pano zvinokupfavira pano pakatooma sati zvakaoma zvakaoma panapa pano pakatooma pano peji remusoja rineri mukunzwa ungowira murelationship chauri kudonhera murelationship chii kutadza kuti ufambe murelationship relationship unofamba uchiti famba famba famba une nharo une nharo ita pwei iwe nandi chingoti pwei uone kuti handikublokere izvezvi ichi chigunhu changu ichi iti pwei uone iti pwei iwe sandikwatise iwe unopashaya pano futi relationship inoda kufamba so mairi slowly but sure slowly but sure slowly kuti kungomuka makuseni waroorwa kuswera mangwana uri kumhanyireiko uri parhari uri parari mangwana wabuda mangwana wapinda mangwana wabuda stada munhu usati wamhanyire kuwira unochiwira hanzi im fall in love you are fall in love ji can't you walk in love or huh? uyu nandi adada zvenharo neni bhabha iwe nandi uda kuoma musoro harizi peji waye tokubloka uda unditisa nharo uda kutoramba uchitoita maargument iwe enda unoitira kumba kwako tokubloka chitaura uri ikoko kumateresi ari mazvona taura wonana nemunhu wako uchimuedza kuti haasi haana kuomerere umboti ah, ndine kamari kashota chero usina kamari kacho handiti ka chero usina kamari chimumbonyebera wonoti ari sei paustinji because pane varume wako aomera haudye kana senti senti rake unoridyira muhupfu handikuzvona saka unopota uchibhotira yawo uchiutadzowo pfungwa dzanhu dzinovaka here sanika imi vakadzi vakaita sesu isusu ana mai titi tane vana tave mvana hantimovziya tiri mvana hatizvirambi tine vana vairi usangotore munhu uchisa mumba ko akakubatira vana chibharo ko akakuitira vana zvausingadi ha munomhanyira kutora vanhu muchivaisa mudzimba ina ndina murume anosvika muno ini iyozvi ndiri kukudzai kuti ndine chimunhu changu haasvike muno muvana vangu varipo hazvigoni ende titi hatombodi zvevarume pano anoswera audzwa mashoko ari padhuwa pa mwana wangu hadisina basa nekuti unotora munhu akakuurayira vana akakurepera vani inda ikoko kana uchida zvekurohwa sitonyeni inda unoroverwa mba kwake itawo murume anemba ari kurojowo kana ega kuita zimurume rinogara namai varume vanogara namai isinga ana baba titi mamamas baby they are useless varume vanogara nana mai mamamas baby vanange vanovatana namai vavo because changotaurwa namai ndicho chaanotedzi komukadzi haatauri akangoda hee amai vangu handikwanisi kudi ukangoona murume anogara mba pamai vake siya zvidi hatizvidi hatizvidi zvana mamas baby ngazviende ngazviende ngazviende zvinana mamas baby unoita murume anogara namai aha iwondoka imoti mereji yangu yaigara mereji yangu yaigara here zibaba riya raingogara namai meveki vangu asingatoti bveka mumba pamwene ndakunzwa zvese chero ndichirohwa mastondo mange ini ndaiti kana ndakupiwa zvinhu ndaichemerera zvekuti mai vacho vaitomuka vakakwira bp mofu hey, hey, hey, mofu hey, hey, hey, mofu movela yeye kuti abve pamba ngaarumurwe imana mwene rumurai vana venyu vakomana kutoda kusungirira mwana uda kudya chete iwewo ko ini ndauyowo pachinena ndisiye ndinakirwewo pachinena iwewo utoriwo muroora kumwe saka usade kubatirira muroora auya iwewo pamusha ipapo utori muro tisa muroora uchichiudza muroora tumiteo tusina basa unogariswa mumba mamwenei vachigara kuseri imba yacho haina kana sili unopiwa sei zvinhu unochemerera sei amwene vachiridza ngonono plus vazhinji avamboridze ngonono anenge akaisa mazinze vake ekumadziro kuti anzwe kuti wapiwa mari yepei shuwa ini ndoita slashi slashi handina kana kuti ndiinjoye ndifambewo nebrugu amwene vanenge vachingotendererowo nemumadziro chii chocho ana mwene imimi kana mavhizita kudzimba dzevana especially vana vanogara ma one room kazirai kudzokera unoti ndinoenda kumba kwemwana wangu anemba mwana anenge achida kuita zvaanoita nemukadzi wake e, uya uvhizite upiwe grosari udzokere kumusha dzokera kumusha dzokera kumusha usadisturbe peace yevana ehe ndimi ngavadii ngavadii but is the final zvapera chivasiyai vaite nguva yavo ende kana muchitonga nyaya usatonge nyaya utanzi mwana wangu mukomana iye auya mumusha mwana musikana wako tora vana vese sevana vako kwete kubata muroora kaki apa vana venyu iva varume iva vanohura vana venyu ivava dzidzisai vana especially vana amwene masingle mothers munorera vana nenzira isingaiti hatizvidi hatizvidi hatizvidi ana amwene munofevhera vana venyu vakomana tiri kurwadziwa tiri kurwara mudzimba umu because of you munopindira nyaya dzisinei neni Siyai vanhu vapedzerane. Mwana kana ati anoroora mvana imvana yake. Aiende, aiende. Ndo wakada ndo zvakadiwa nemwana. Musashoropodze. Ndo zva vamwene. Kana mauya huyai mutore zvinhu muinde. Atidi zvozvo zvekuda kubatira vana muchiita kuti mwana aite vana 40 vakadzi 40 muchingoti mwana wangu rumurai vana rumurai vana namwene rumuraiwo vana venyu ava tinovadawo ndosaka vanhu vachizoti he anovata namai nekuti munonyanya kuda kubva mavaita kunge twuvana twuchecheku unoita murume mukuru ari kuzvarisa mwana mucheche mwana mucheche wako Siyai vana, rumurai vana, bikisai varora, don't be greedy. Some of you are greedy kuti vanga mwene vangu ex amwene vangu vaive very greedy kuda kuchengetwa. Iwe waida kuti mwana wako achengetwe nanoti ndindaka mwana wangu mazama angu amwene wangu waibva wada kukumura hembe kuda kuchikidzira. He ndinoshura ngozi vachikumura. Chii chaunokumura gara pasi? unokumura chii kuchikidzira kuda kuti vange zvinonzi hapana ya mwana amwe nongwebva wabvarura kuhukura kunge mbwa manje inini vaiti kana vahukura mwe mbwa ineve ndati miyeu miyeu miyeu ndoita sekiti usandikwatise ah unototya indoiti ari kuhura zvonzi uda kuti ndidii murume wemukuru kana padzaa nyaya dzemari hachisiri murume wemukuru amwana wako natsurudzai kwese muroora anouya kumusha muroora mubateiwo semuroora mubatei semwana wenyu musikana handiwazvoni nokukwatisa uchibvisa hembe kubvisa hembe kusakwana unenge uchibvisa hembe chii pane varume kana uri amwene vakarongeka amwene chaiwo ungabvisire vanhu hembe uchingonzi heye eh? ngadziuye nerespect chiiko ngadziuye nerespect chii mvana dzagara dzine respect mvana kana uchida kuroora mukadzi kwayo katoroora mvana inoziya noti yakambobuda mba ina mwana wangu vaindidaro ivo vane vana 5 mitupo yakasiyana but vaizviita izvozvo zvekuda kuzviita jesu hausi jesu don't be judgmental for nothing bata kapo iyoyo zvakanaka adi hatichadi tajamuka tosvikoda tichikwatiswa umwene vacho unovatengera grosari vanongokutuka amwene vacho unongovatengera chii vanongo amwene vacho unovatengera chero mota chaiyo haagutsikani amwene vacho unovatengera madrezi ako haapfekwi saka uda kuti ndite sei nhaiwa amwene chii chauda kuti ndiite chanei ndisina kuita vangu chaivo ndakavaintrodusa south africa vangu vasingazive kana bhodha rekwamutari but handina here kubuda mba zvivanhu zvisingatende ndosaka vanhu muchizoita munyama mukurarama bcause you are not grateful ah magetsi auyaka isaja apres handitombotamba chidangerous zvinoda ndichitamba dangerous izvo ukabata muroora wako zvakanaka anokubatawo zvakanaka musangope problem kuvaroora imi mana amwene mutoriwo futi neproblem hombe sanike vana amwene vemabhachi vamwe atoziva vanopfeka mabhachi neheti dziya dzinenge mugomo dziya muchinyebera kupfeka mabhachi muchibata varoora jangi kana makuchechi uko muchitamba kongonyi tibatirei varoora zvakanaka kunzou tichakufumurai isusu ana mai tisati gayeka nandigaya namunhu wandokwata Imiwo varoora dzikamaiwe kwana amwene ikoko appreciataiwo vana amai vakakuberekerai varuma ani masvono chiregedzai uramba uchingodya mari yemwana wo usingamboendeso chero vachigara kumasvingo indako chimboindawo kumasvingo ikoko iwe muroora chimborumwawo nemoskito wakananga kumasvingo kwete kungoita muroora ari lesi asingazive kumusha kwemurume wakangororwa muno mutown surprise them omboendewo kumusha kwavo nemagrosary kana usingagoni kutsvaira mazuva ano zvinobvumidzwa enda nemusikana wako achiita vachiona kuti uri kushanda parufu kana kuti zvichinetsa kumona bhodho inda nevanhu unongonobatawo kumusoro kwemugoti kuya kuya kungoti zvingonzi uri kushina shina usapindirawo mai vemunhu handiti kwazvona ukada kuzoita simukati yenzani hazvina kunaka handiwe kuzvona varoora musazochallengewa amai vako kwawabva uku vakangofananawo nemuroora naamai vavawana handiti ka handi kuzvinzwa tese tiri equal hapana ari chii ari special tengero amai vako kostiumu namwene wodzifananidza zvoita kunge muri kuwirirana chero musiri kuwirirana chingoita kuti zvimeche vanhu vasati une rusarura unobveiko ukatengera mai vako matenese break otengera amwene white anditi varoora vacho usachallenge amai ndimai vangofana mai vako usachallenge ende chero vamwene vako vachembera don't take advantage varemekedza ndikona remekedza kwete kuti iwewe eh, wonovenga achi vemurume amai vake havaite usanyeye amwene nevanhu handitika amwene ndo anotofanira kuita shamwari yako yepamoyo kwete kubva wavareva kubva wavareva hanti wazvona e eh. balance kwese imi mowo varume balance isai ana mai vevanhu kutongoti mai vako mai vakoshesi hanti wazvona zvichifamba zvakadaro kana zvazorambowa mweya wetsvina mweya wetsvina iriko hani mazvona kana zvazorambawo imi vana mai vane zvinzvimbo mukabata vamachechi kwenyu tiri kusimudzai kuti ava mai zvamunoona vachiti chapter 2 hapana zvozikanwa kumba kwei disaster saka garai muchiziva nekuti nyaya dzenyu dzinogara dzichiuya kuinbox kwangu amai vangu vanodai vamwana mbere chifundisi chifundisi chinotangira kumba uri kuti opposite mira ziva paumire vasvinzwa ziva paumire ana mai vemabhachi vanonzi machichi neamwene wangu kuregera kutaura nezvavo but kana vabva kumabhachi uku vaiti kana vakauya kumba unoshaya kuti ndiwe here mai va vapedza votanga kuchikidzira nemazizamu avo iwayo vachida kubvisa hembe memuda kubvisa hembe undikwatisa ini kurayira nezara jeri unodzikama ndoda kukwatisa vanhu zviya ngatibatanei zvakanaka musociety amwene to ambuya to severe to baba to husband to wife to son to tezvara to tete imimiwo vana tete mareturn soldiers akadzoka kubvawo varume dzikamai handike mazvona dzikamai zvenyu muri mareturn soldiers relationship yabhuti garai pasi mupete miswe kana muchida kutonga dzokerai kwamakatiza kana kwamakadzingwa handika usada kuyauchisa zvimatokuno zvako nematokuno zvako inini ukandiitira dzungu uri tete unokaruka wakuseri kwedho mumba mangu santongi haizi yako property ndeyangu ende usangoti property yanzvadzi yangu ko kana inini ndiri yangu property kana nzvadzi yako ndiri kutoichengeta usauye uchitonga kana wakafoira mumba kwako usauye handiti ka mm. mm. uyo anonzi zviko usada undikweshena rega ndikubloke handina kuyazokweshenwa ndayazotaura mibvunzo yenyu munozogona kubvunza hameno kana kumachechi kwenyu sandikweshena zina basa get away ndatokubloka ine unobvunza kumba kwenyu zvandiri kutaura imi mari ten soldiers imimi musauye kudzimba dzevanhu ani mazvona mm. mm. unochito my brother's house which brother pamapepa ndo ndiye aripo pamapepa unoziva sei kana ari pabepa ini ukandijairira hanzvadzi yako ikafa ukazouya uchida kuita ndinokumamisa chaiko chaiko haumugari mumba mangu inini kauya uchitaura zvemai brothers uya uchitaura kwazvo maiguru maiguru maiguru kwete kuya uchindiitira bvepfe kuti anga unopenga kuti anga usina kukwana iwewo kumurume wako wakabva sei ha kana wazorohwa nemuroora anzi muroora hana hunhu kamunhu kangangoye kachiita zvinhu kachitadza kamutete kamutete tete makangofanana neni andika tinobatsirana mba kwete kuti unoita bara four wakagara pamasofa mumba mangu uchitadziwo kuti tete nhasi tiri kuita sei ini ndichikupfugamira ndoti kupfugamira zihanzvadzi rako rinonetsa ndoti kukupfugamira iwe who are you ziriten soldier unobva mba pangu unobva uchimhanya chero kana kunoita kudzinza indotenga bhoki ukada kuita zvekundiswaradzira urumwa nabhoki dzikamai mariten soldiers isusu tisu mariten but inini varoora vangu ndinovabata bho zvekuti varoora vangu inini havagoni neni ndinoti varoora vangu inini kana vachida kuti ndinokwatura mahure ehanzvadzi dzangu ndi vanouya kwandiri unonzi chititendanesikana kana chindibatwa bho ukandiona ndakuenda so kunoti siyana nemuroora wangu vanozviziva vanondiziva kuti ndinouya zvine mutsindo kaini varoora vangu vese vanondibhiga vanoziva kuti tete havadi zvisina basa kwete kuti atete vanotyiwa chero ukangoya pamba unotyiwa uri chiko iwe wakamboenda kuchikoro cheami here futsek mani sheya izvi andiri kutaura izvi inini varoora vangu inini havagoni neni nekuti kandizati handidi kuti hanzvadzi yangu iunze edze mumba havadi ine handidi kuti hanzvadzi yangu ispread edzi ndinozviziva ndachirwere kaine murume saka handimbodi hanzvadzi dzangu ini dzotozviziva kuti ukaona maititi vauya vachikubvunza kuti iwo wanzwi uri kuita sei ziva kuti mahwani ako atanga otangidza mahwani but kana uri tete anoda kundibata janiora anoda kundidadira haigumi nyaya yacho iyoyo tofutsana kumapena chaiko chaiko saka ndakudzai i think ihave said enough nhasi chachiri china ine vanhu handiti ka mweya chaiwo ndowatondoonenge wadaro saka guys have a good thursday share ichinhu ichi vanhu vadzidze i love you god bless you bye bye